Ka hin kumpi kumhnih chung kan umpi cang hna i nan sinah hin na kan dawtnak hi tampi keimah nih kan cham ko hna lo sihmanhsehlaw Pathian tu nih a thar in thluachuahnak kan pe ko hna seh timi kha kan Khrihfabu chungah chim ah ka duh. Ka in mano cang hlah a si bantuk in chim ka van duhmi cu kan mano activity kan le tuahnak ah ka philh khawh lomi pali a um pakhat cu zei na si ti ahcun sathah ka rat ka rat hmasa lio sathah ah kuarin he rak kan zul ve la kan ti la ka cun ka rak ka ra ra ve ka kal ve la keimah ka kapung ruwa ka kan pa fuan kan a kan se chia la thap na kan ti a kan ruwa la wa kan a kan ruwa la vok cu an tuna an duh kho tilo a thi kho tilo la keimah ka na kan tukter voikhat cu ka van tuk na a thi lo a do ah ke ka aman cu ka van tala ka van tuk ri la a thi lai lo so a van tili ka voi thum nak cu tala voi thum nak cu a thi cang man le ka van tala ka van tuk ri la a thi lai lo maka pakhat nak a thi kho lo mi se a pahnih nak cu New York New York e kan kal lio passport kan kal lio ka philh khawh bal lo a ruak cu siakthong he kan tlung pi e passport he passport kan tlun ti an um bak cu a ruang cu passport he tlun ti ahcun family nih a kan check hiam hai ka tha taktak sum ruak na ruak ka tho ta kan chot piak ma ve te cu te wa kha an an family ah kan nungak bo te rung cu ma le kan te wa kha passport he tlun ti mi kan ka se tikah kan Khrihfa upa ka van um ruangah kan upa nih tiza sun hmailei a kan sia thong zong in kan tunti cu ka duh ko na tiin ka tunti lo cu tha deuh ka man lai ka te ma ka ka phil ko lo mi si tangah thil a sang kan duh asicun atu kan vawlei pi kan zoh tikah social media ah siseh news ah siseh thawngpang kan zoh tikah hin covid-19 ruangah a thi a lomi lam tampi kan theih kan vawleipi kan zoh tikah washington ah siseh manakpa an thahnak ruangah protest tampi an tuah tabe hna an hau inn hna an hrawh tami tampi kan theih lakah cu thawng lungpang kan theihmi vialte hna nih cun kanmah a theitu a ngaitu kanmah hi kan thinlung ah kan zawhter. Mah cun kan ruahnak a kan chiatter. Thazaang deng lei ah kan teh. Culawng cu salawng social media kong tlawmpal te chim kan hung um ve. Upa atu chan cu upa kan si zong man kan si zong ah social media kan hman dih tin ka, ka zumh. Cucaah cu social media khin ca kan tial tikah khin kan mah social media Facebook account an hman si zong ah mana lo cu Instagram dang si zong Snapchat kan hman tik zong ah ra ding hna sih. Kan post nih khi kanmah kan pumpak in kan post mi si tikah khin kanmah kan pum a si ve cang cucaah cun social media kan hman tikah khin bia bia kan ca kan ṭialnak ah khin khuaruah bu te ṭialnak a si timi kha ta hin sawm hmasa kan duh hna asicun ke atu kan nia thazang pek kan duhmi hna cu cu tluk kan vawleipi ngeihchiatnak ṭah ai hramnak a um lakah atu ni caan ah thazaang pek kan duhmi hna cu Jesuh Khrih thawngṭha in thazaang pek an duh hna. Zeiruangah dah Jesuh Khrih thawngṭha in thazaang pek kan duh hna tiah cun cu Jesuh Khrih thawngṭha cu kanmah zumtu mi hna caah kan i ruahchannak a si. Cu thawngṭha cu vailamtahnak thawngṭha kong a si i Cu vanamtahnak cun Jesuh Khrih nih thih awk aa tlakmi nangmah na keimah, biaceih awk, biakhiah awk aa tlakmi nangmah na keimah, kan in dingmi vialte kha Jesuh Khrih hna kan in piaknak thawngtha in thazaang pek an duh hna timi kha chim hmasa ka duh. Cun ka hin Baibal caan nan ngai ahcun Roman a ngan pakhat a hme hleirup in hleisui kaa kha zoh ti ding in sawm ah nan hmuh dih ahcun keimah na ka hmun ve lai i nan lung chung in na kan zulh ve lai ka sawm hna. Thawngtha hi ka zahpi lo. Zeicahtiah a zummi vialte hna caah Pathian khamhnak hmual a si. Judah mi hna caah a si hmasa i cun Jentail mi hna ca zongah a hung si. Cucu zeitindah a hung si ti ahcun Thawngtha nih cun Pathian nih zeitindah minung kha amah he a remter hna ti kha a langhter i Cathiang nih zumhnak thawngin Pathian he a remmi cu an nung lai a ti bang khan Pathian he i remnak cu a hram in a dongh tiang zumhnak thawngin a si. Bawipa min thang kas ko seh. Bawipa nih a Pathian kan relmi a thar thasnak in pek hram ko seh. Asicun thla kawi ti kan van cam ka lai man hna selaw vanlanghlei soi i a sermi cungah nawlngei ti papa na min thang tas ko seh dawt awk tlak lo zaangfah awk tlak lo hna bawipa na kan dawi na kan zaangfah i hi tlung bawipa vawlei chia vawlei thawngpang chehhruh lak zongah Bawipa him tein Bawipa za CBC zong na kan zohkhenh ca kan i lawm Bawipa nangmah na biakinn thiang na Bawipa phaknak ca na kan pek ca kan i lawm atu zong Bawipa na bia thiang ka chim ṭhan cang lai ka chim tikah Bawipa na bia cu Bawipa na bia ning tein ka chim khawhnak hnga ka hmurka lei dang hmang hang law a theitu a ngaitu nunnak ah Bawipa na bia nun an nun khawh i Bawipa kan theihnak lawng si lo an nun tuk khomi kan si khawhnak hnga thiang thlarau thiang fim nang nih rian van tuan hram ko tiah Cu vialte cu Khamhtu Jesuh Khrih min thlak cang. A si ahcun Paul nih ka hin thawngtha hi ka zahpi lo a ti. Mah chim lio chan ah hin Rom nan chan lio ah hin Greek Pathian an ra biak lio caan si. Roman chan ah Greek a rum le Greek Greek lio Greek le Rum lio chan ah hin Pathian tampi an ra ngei. Zeus timi hna, na cu Apollos timi hna, cun fimnak lei in Athena timi hna kha an va ngeih hna. Cun hna cu an pathian hna cu an ṭhawng tuk. Cun Greek chan lio ah hin mifim mithiang a tam piin um. Atu zong in high school zongah kan cawng ko, college zongah hin kan cawng ko. An min zong nan thei ko men lai. Plato hei ti bantuk, Aristotele ti bantuk kha anmah chan lio a rummi an si. Cu Chan lio i an ummi kha Roman chan ah an van luh tikah Roman Roman Empire nih an van uk tikah cu zumhnak vialte cu ka cun a van thleng. Cu chan lio ahcun zumtu Khrihfa timi hna hi an ran nek tuk na a ruang an ran nek na a ruang cu zumtu Khrihfa nih kan Pathian cu vailamtahnak ah a rat hi timi kha kan thawngtha bia a si. Cun cu an daneknak phun cu an si. Zeiruangah ticu a dang pathian cu an ṭhawng tuk, huham an ngei tuk, an rum tuk, thil an ti kho tuk chung an si lo. Nannih nan pathian cu a thimi pathian nan bia ta kan an rak ti rua hna ah khan an ran ek tuk hna lio caan ah khan Paul nih thawngṭha cu ka zah ti lo a ti. Hawipa min kha ṭhas ko seh. Atu ni caan kannih tah a bia hal cio ko hna usih. Thawngṭha hi kan zahpi maw? Mah ti hin ka ti tikah A banabia crusade kan kai lai, camping kan kai lai i kan hawile te kan hlawn len tikah Pathian bia nih a duh lo ti kan theih ko bu in kan hawile te hmai khah lo in kan tuahmi hna khi thongtha kan zahpi ruang ruang a si cu ruat than hna man usih cun innchungkar hna Pathian thangthat duhnak hna thinlung na ngei thlacamnak hna hruainak duh hna na ngei ko na tein na nu na pa hmai kap so na fale te nih na chim duhmi an pe duh lo ruang na tuah lomi hna khi Pathian zahpi dawk awk a si cu. Cucaah cun kan utili caan ah check tawn hau sih kanmah kan nunnak ah thawngtha hi kan zahpi maw? Bawipa Jesuh Khrih nih vailam cung i a kan tuahpiakmi a thih awk a tlakmi nangmah le keimah, dantat awk a tlakmi nangmah le keimah, Pathian thinhung A Pathian thinhunnak kanmah cung a tlung dingmi Jesuh Khrih nih a kan tuahpiakmi thawngṭhabia hi atu ni caan ah na zahpi maw? Tiin kan nunnak check tawn hna sih ti sawm kan duh hna. Ka hin Korin Korin puat khatnak a ngan pakhat a hme Kum le thum ah Paul nih hihin a chim, ka min rel hna lai. Sihmanhsehlaw kannih nih cun vailamtahnak chung i an thami Khrih kong kha kan chimh i cu kong cu Judah mi hna ca cu tluknak bang a si i Grik mi hna ca cu hruhnak bia a si, a ti. Ṭah in Grik mi caah cun cu vailamtahnak cu hruhnak bia a si. Zei ruangah ticun anmah nih cu fimnak in khan Pathian kha an rak ruah sihmanhsehlaw kan Judah mi ca cu tluknak bia a si ti Judah mi nih cuka lei in zeidah an ra tuah ti cu nawlbia zul in kha Pathian nun tawk an ra tim cucaah cun Jesuh Khrih thawng lawnglawng timi kha an cohlang kho lo cucaah cun Annih nih an rak ruahmi Jew, Greek mi nih siseh Judah mi nih an ruahmi kha Jesuh Khrih kha a fiangte an rak hmu kho taktak lo ti kha ka hin a langhternak a si. Sihmanhsehlaw Paul nih cun aa fianmi cu hi Jesuh Khrih vailam tahnak cungah a thihnak cu mi vialte caah khamhnak a si timi ka aa fian caah ka zahpi lo a tinak kha a si ti kha ka hin a hmaan chim hmasa ka duh. Cun a tanglei kha va zoh rih hna u sih law Zeicahtiah a zummi vialte hna caah Pathian khamhnak hmual a si, Judah mi hna caah a si hmasa i cun Jentail mi hna ca zongah a hung si, a ti. Ka hin kan thei kan hngalh cio bantukin a hlan chan ahcun Jerusalem an timi hmun thiang ah khin Hmun thianghlim ah khin, temple ah khin priest an timi hna tlangbawi lawnglawng nih hmun thianghlim ah cun an lut khawh i Pathian kha an biak i an thangthat khawh, raithawinak an tuah khawh misual caah. Cung mi pakua nih lut khawh si lo, Bawipa nih a thimmi hna priest lawnglawng nih khan an lut khawh nak hmun thiang a si. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih a kan tuahpiakmi thawngin a thih cangka tein zeidah a cang ti ahcun Cu Jerusalem i a ummi vampang cu cheuhnih ah aa cheu i ka i ummi puanrang kha aa ṭhen dih. Cu nih cun a langhtermi cu cuka hmun i Pathian a um tawnmi kha cuka hmun cu um ti loin Jesuh Khrih a zummi paoh sin caah a um cang a ti. Bawipa mi thang hna si ko seh. Jesuh Khrih kan zumhnak kan zumh ahcun cu Thiang Thlarau cu kan sinah a um dih i Cu thiang thlarau cu kan sinah um dih. Ruattang an usuak. Asaiah ngan paruk a hme. A hme kul. Sorry. Asaiah ngan paruk. A hme pathum a kan hmuhmi cu Asaiah le vancung khua a phak tikah hin a phak tikah a hmuh tikah vancungmi nih a thiang a thiang a thiang te voi ṭum te thiang te Pathian cu an thangṭhat a thiannak nih vancung vialte khi an himter dih ti khi si va thian a thian tuk ruangah vancung vancung ummi vialte khi a thiannak nih khin a hnip dih ti si cu tluk in a thiangmi a ṭhawngmi pathian kan biak cuka hmunhma cu sualnak hi aa tlung lo sualnak pathian le sualnak hi aa pehtlaih khomi si lo a ruang cu a thian tuk ruangah a si. Sihmanhsehlaw cu a sual tukmi nangmah le keimah cu Jesuh Khrih sin kan rat tikah Jesuh Khrih nih a thianhlimnak a kan hrawmh. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Kanmah cu Jesuh Khrih sin kan rat tikah hin kanmah a kan hmuhter lo. Jesuh Khrih a thianhlimnak kha Pathian nih a hmuh cang. Cucaah cun Kanmah hi hmuh tilo Jesuh Khrih a hmuh cang caah va thiam thiamcoter kan si. Thiamcoter kan sinak cu Jesuh Khrih thong lawnglawng a si ti kha Paul nih aa fiang tukmi a si. Cucu zumtu vialte kan thawngtha cu a si. Cu tluk a thiangmi cu a hmun ah kanmah thlacamnak in kan kal tikah cu a thiang tungmi thlacamnak kan kal tikah thlacamnak hna hi ningzah phung na um sual maw? amana bia kan ni high school a kai mi siseh middle school kai mi sinau si thla kan cham tikah miphun dang hoi ah siseh kan thut kan dir tikah lunch cafeteria na thla kan cham tik kan ning na za so kan ning na azak suat ma a check to na si zai ro ada kan ning aza pathian ma to am thiam mi kan kan kan kan kal na zai ro da kan ning azak ti hi a check to na si atuni chana thlacham nun ha hi kan ngei ma Thlacam hi Pathian nih a pehtlaih si timi kan thei taktak ma timi hi ka hin tha zong pek phun le cun i ruah than hau si ti kan challenge kan duh than na thlacam nun hi Khrihfa a foundation a si thlacam nun lo thlacam nun lo in cun Khrihfa nun a thang kho lo Pathian nih a pehtlaihnak nun ngeih lo in cun Khrihfa nun a thang kho lo ti kha ka hin som kan ka hin chin ka duh mi si asicun a tanglei deuh kha kan rel than hau selaw Cucu zeidindah a hung si tiah cun thawngṭha nih cun Pathian nih zeitindah minung kha amah he a remter hna ti kha a langhter i Cathiang nih zumhnak thawngin Pathian he aa remmi cu an nung lai a ti bang khan Pathian he a, hram, a remnak cu a hram in a dongh tiang zumhnak thawngin a si. Bawipa min thangṭhat ko seh. Pathian he Pathian kan zumhnak ah hin a hram in a dongh tiang cu zumhnak thawng lawnglawng in si timi kha an fiang te lang. Ka hin a tlawmpal te Mano kan ba e mara hol min tom pa te chim ka duh me So guys listen to me The only way to heaven is through Jesus Christ Without Jesus we can never be reconciled with God Without Jesus there is no way to salvation but God loves us so much that

The center of the, the gospel is the cross. Are you ashamed of that cross? I want to ask you that today. Cu cu thong bia cu kan min kan zapi mo te kha ta hin mano ko hong hal kan du ngai ngai ha tha zong challenge kan du ngai ngai ha ka hi zumnak thong in faith alone to me he Roman Catholic chan ah hin tuahsernak in phunphun phun phun an rak ser tuahnak lam an rak ser vancung kainak ca dingah tiket hna an rak zuar sihmanhsehlaw Martin Luther timi pa nih ka Roman angan pakhat a mele sari angan relnak thawng hin Jesuh Christ he Bawipa Pathian kan i remnak cu zumhnak thawng long long in a si timi hi Kahin a relnak thawngin in Protestant na mi kanmah zumtu kan rak chuahnak si. Cucah cun ka nu le ka pa le dawmi ka nau le hna ruat ṭhan nau si. Jesuh Khrih he kan i remnak cu cu Jesuh Khrih kan zumhnak thawng lawnglawng in si timi hi kahin a fiang te a lang. Cucaah cun Paul nih hihi aa fian tuk caah kaa phawhlawtpimi cu cu Bawipa thawngtha bia ka uang cu si ti Bawipa min thangthat ko seh. Ka hin chim ka duhmi cu Paul hi Benjamin hringfa si miphun thiang aa timi si culawng cu silo Roman citizen si Roman citizen hman ah hin mah lio chan cu Roman citizen nih an ruppat tuk hna an tihzah thumi hna ka si culawng cu sari lo zeidah sari te ahcun Farasi mi si. Farasi mi he nan theih ciam bantuk in an hna chiat in Tora an tila James Exodus Leviticus number Deuteronomy tik an za dih. Mah nawlbia vialte a za dih tu si. Sihmanhsehlaw catang sangpi degree an mah chang lo thil kan ti ko ka degree a sangpi a ngei mi si ko la ti phorhlot pi tampi a rangai ko la ti a phorhlot pi mi cu Greek mi nih fruhnak an timi la Judah mi nih Tluknak an timi thengte hi bawi ta khuaruat pi e ti bawipa min thangthas ko seh cu pathian thawngthabia nih a nunnak a thlen hlan ahcun Saul ti si Saul ti si i Frasi mi a rak si i Judah mi phun a dohtu papaw cu hraw in tha in hrem aa timmi Khrihfa rak hremmi pa a rak si. Sihmanhsehlaw kan theithiam tuk a tawi tein kan van chim ah i Damascus ah ceunak nih van kah tikah cu vialte cu nawlbia in zumhnak vialte siseh a ruahnak vialte cu aa tlukpi chin i Jesuh Khrih kha aho dah ka si a ti tikah Jesuh Khrih nih nang ka hrem i Jesuh ka si a ti. Cu hnuah ni thum le zan thum chung kha a mitcaw i Ananias timi pa nih thla a campiak dih hnu a mit aa vang kha nih a ra doh tukmi Jesuh Khrih kong kha aa Pathian nih a ka thlennak a si hi tluk a sual tukmi lai a dammi Khrihfa a hrangmi hna a ka thlennak cu cu thawngṭha cu a si a ti i a rat doh tukmi thawngṭha bia kha atu cu a a ṭan ṭhan cang Bawipa min thangṭas ko seh a doh tukmi thawngṭha bia kha an aa nunpi i a thihpi thawngin aa tlakpi cu lawng cu si lo lungin an cheh a thi cang tiin an rak ruah cu vialte harnak a tong Sihmanhsehlaw cu vialte cu a phu ko. Atu ni kan harnak hi cun hmailei hi sunparnak he cu tahchunhnak hmun dik a si lo, a rak ti. Bawipa min thangṭhat ko seh. Atu ni caan ah kanmah tah a check ṭhan tuah hna seh ti sawm kan duhmi hna cu Pathian sinah Pathian rian kan ṭuan kan ti Khrihfabu ah choir cawnnak hna ah kan ra kan i tel. Thutdannak kan fim a si ah kan lung hna a fak sual maw? Mi nih a kan theihpiak lo tikah asiloah Pathian rian kan ṭuan kan timi mi nih a kan theihpiak lo tikah kan lung hna a fak sual maw? Mah na ṭuanmi kha zei ka rel lo bia si lo a ṭha tuk ko. Sihmanhsehlaw Paul lio chan ta pawl hna ahcun hi thawngṭha bia i thawng dawkah na tlakpi cu har fung hna dawkah tuk an rak tong cu macun nawlbia an buar ruangah rak si lo Jesuh Khrih thawngtha bia an chim thawngin cu vialte cu harnak vialte cu an rak ing nak ruang tuk a si cu cucaah cu kan nunnak hi a chiat ṭhan tawn hna si ti kan sawm hna Pathian sin ah kar hlan ṭhan tawn hna si ti kan sawm hna cu thawngtha nih cu kan nunnak hi a kan thlen taktak maw sual ah kan i nuamh peng rih ko ah hin cun Zumtu kan si taktak ma, Khrih dornak taktak cu kan thei ma timi hi a check ṭhan tawn hna usih tiin kan sawm hna. Atu ni caan ah COVID-19 ruangah thlacamnak kan daithlang kho sawm maw? COVID-19 hna hi Pathian thangṭhat duh lonak excuse hna kan lak sawm maw? Kan lak a si ahcun a puai ngaingai lai. Atu ngai ka vun chim bantuk in Jesuh Khrih nih a kan tuahpiaknak thawng ahopaoh Pathian kha ka Pa kan ti i kan kan umnak cio in Pathian sin ah kan panh khawh cang. Cucaah cun daithlanghnak ah usih. Daithlang caan a si lo, a hrinh ṭhan caan a si ti hika hin thazang fakpi pek kan duh hna. Kan chim khomi um ahcun